Thank you all for tuning in this morning, this afternoon, wherever you are watching from. Happy Friday to everyone and welcome to PG Point News. My name na Lady BK. My people, for today we get a lot of gist for now. The gist self, if you even makes person head swell. So before make I not waste na time, make we go straight To di news, make we start with politics article dem say for for politics no permanent friends or enemy only permanent interest Abubakar Atiku Abubakar wey be di son of our former VP Atiku Abubakar don officially dump

People dey ask now how father go dey ADC then son dey APC but even the father now don come outside he talk say his son na adult he fit choose his own way this one na big signal for twenty twenty seven politics for for Atiku for me I believe say this one go affect Atiku Make him just forget about this ambition to become Nigeria president, e no go work. This one when pikin don dey dump am go the ruling party APC, it means say even the son sef dem no trust the man, since it's his son no trust am, He expect us Nigerians to trust am to come be our president. That one go hard, e go hard for twenty twenty seven and people go use am against am. My people make we move forward, make we make I give una update about Super Eagle. Make we look our Super Eagle after that painful lose to Morocco on Wednesday, the Boers don move to Casablanca to prepare for the third place match against Egypt tomorrow Saturday, five pm Nigeria time. The spirit be say coach Eric don talk say the Boers dey very painful for wetin happen Why wen dem lose three days ago match against Morocco but he don talk say dem go carry the bronze come back to Nigeria we hope also for dem and this man this man wen be the chairman of BUA Amdu Samad Rabo don confirm say that half a million a million dollar wen he promise dem That bonus still stand. Whether dem win o, dem no win o, the boys go get the bonus. And Stanley, Nigeria goalkeeper, he dey fit and Osimhen dey ready, make we hope for victory for tomorrow for the boys. My people make I shook mouth for wetin dey happen for Edo state and for Rivers state. Better news from Edo state, those fifty two students of Ambrose Ali university wey dem arrest for Ekpoma because of their protest against kidnapping, dem don finally release dem. Govnor Monday Okpebholo order dia release afta he say many of dem no even follow for di riot. Now normalcy don enta Ekpoma, everything don dey ok for Ekpoma, dem no dey protest again and we are happy for dat. And for Rivers State, di di fire for Port Harcourt dey cool down small small. For law four lawmaker don officially back out of di plan to impeach Govnor Fubara. Di assembly complex quiet today dis morning as elder traditional rulers don dey beg everybody make dem calm down. I think that is the right way to go make everybody calm down make dem give this man time make him do him work if na four years o make dem give am if na after the his four years if Wike say na him wan come back to to River State governor okay but make dem just make dem give this man time make he take do him work for his people my people market price for today Ah, you know, when it comes to money matter, everybody eye dey red. But for today, uh, Naira dey very uh, e dey stable. E dey for 1,422 for the official market. But price of food stuff for Lagos market like my 12 still dey high. But people dey hope say as border trade with UAE don open, things go dey ship very soon and we hope so. Ahh music lover today na weekend so make I give una news about wetin dey happen for music today. If you be starboy fan or Mister money fan today na your day. Wizkid and Asake just drop their joint single and dey call am Jogodo. This one na the item for the weekend, everywhere for Lagos club and radio go don start to dey play am as I dey talk to una so. So and na here we go end this gist for today, I have question for una, who you think go win tomorrow match Nigeria or Egypt and wetin you pipo tink about Atiku son wen im join APC? Drop your score prediction for di comment section I dey I go dey there dey reply everybody but before una go make una no forget to subscribe to dis channel. and share this video so that everybody go see am and everybody go know wetin dey happen for our country na another one be the reason why we dey break this news down for pidgin english so that everybody go know wetin dey go on for our beloved country So my people make na help us share this video and make you subscribe to this channel press the notification button so that anytime I drop news you go be the first person to see am Nigeria na our own and we go make that country work in our old time one love thank you.